Hman kan ummi Chin miphun hawidawt hna, tuzaan kan van live hi ni hi bel a si. Tu ah video CNO-CNDF i DSM thim tharmi Pu Van Te bia hi a ṭha tuk i hopaoh nih mi hi bantuk hi kan ngaih cio hau ti ka ruah i. Ah, hi ti bantuk tein. Video khat ti kan van tuahmi kha video ah van ngai cio ding ka sawm hna e. Ah, hi Pu Vante nih bia chimmi hi a ṭhat ṭha e kan miphun nih payah miphun kan miphun hruaitu simi pawl nih mah bantuk hi kan ngeih cio ding si. Mi bantuk tu hi tampi kan share e mipi sinah tampi kan langhter ding si ti hi keimah nih ka hmuh ding si caah khan ah tuzan i te bantukin lak bantukin react bantukin ka van tuahmi si. Pu Vante, CNOC NDF i DS an thim tharmi Pu Vante, atu lio a ṭuan a ṭuan lio cu mah mi si. A biachimmi hi a ṭha tuk vei ah aa van ngai cio uh tiah kan siaherh hna. Chin miphun kan Chinmi tu ten ah dohthlennak ah hruaitu tampi an um i mah bantuk biachim hi atu ah kan herhmi a si. Uh, cu ti lo i Chin Aung Hlain vek hei ti bantuk mu khi CNE pakhat le pakhat miphun kan rem lonak ding chimnak kan atu amah a chimmi bantuk hi kan chim ding si ti ka ruah i mi hi cu kan miphun tampi nih uh, thazaang an pek i hopo nih mi bantuk hi kan share deuh hau le kan va ngai pi phot ta hna sih vei ah.

Himi hla nih a rak tuah zotu a phoisi tampi in anmah le umnak zawn in ram an la i kannih Chin hriamkai pawl kuam kha a tlangpi in CNF CNA kha kum sawm thum tuah cun kum sawm thum le pasarih kum sawm thum panga a si. Kan tan ah kum sawm thum le ti a si zo. Cumi lo i a phoisi tampi cu tuna kum li nau hak kum ngu nau hak te lawng kan si ko nain Kawlram i dry le state a ummi ah Chin hriamkai pawl kom in kan ram district ah miu kan ti kai cuti kan lak mi le ram kan lak mi kan sin kan compare si le chak lo kan si lo kan chak ve tu chin mi kha chu sin tolan ji kan tan khala ta han vek khala lai mei thal thon khual li thon nam tong tho khan Tuisit ana sin a dotu miphun kan si maw? Curuangah khan kum tampi a rak do cia letnet a neimi financial resources a nei ṭhammi pawl ai i kan cah lonak tla um cuang lo. Asinain malte kan zoh dingmi cu Chin mionuai kan tam ruangah hriamkai pawl komtla mahle mionuai base tete i a dingmi pawl kha mahle area te ah kan um ko ding nan Chinmi in kan comment kawl, kan comment political objective ah hnaṭuan tlangdan kan thiam a si len tu ah in kan caksin ding. Chin ram ah tuah kan ti bang in Thlanglem Laitlang ah khuapi hmuahhmuah lak thu a si. Falam ah khuapi kan la tu Tedim a tang, Hakha Thlantlang a tang. Cumi ah ka vun rel duh mi son cu kan i sian au CNDF tla Falam peng sungah ral do ding man kan nei non lo. Kan unau dang thiam kai pawl kom thon kut kai o i umi Cumi leng i tedim laknak ah maw Hakha Thlantlang laknak ah kutka aw i CB kan ti maw CC kan ti a si khale aziang ti kan kawh khale cumi raldo behnak ding lawng i preparation ralrinnak nei ding kan si uh, upper chin run sakai ram sung kan chin mi pi umnak policy kan nei ruang ah cumi raldo nak ka preparation ralrinnak nei bet ding long kan si Kanmah i Falam peng sungah ral do ding hmanh kan nei nawn lo i a umtu ding felfai te kanmah inn sang a si ve ki kan um ding lawng kha thupi bik a si chumi felfai te kanmah inn sang i kan um ding mi cu zo hman in inn hnai hnok lo ding timi tla ruana ka nei inn hnai hnok lo ding zia ti len a hlei chen CNF CNA tla ke ma tla CNA ka si tayo sin ka nei an ni tla senior an si

Cumi sin zom i sitkong si, sitana sin kan do ve ki do ding kan si lo. Curuangah Falam peng sung kanmah inn sang kan umnak ah zohmanh in in tibuai lo ding, in tibuai hla hai seu, Chin miphun hmai lam sawn hrangah hna kan tuan tlang ding timi te kha ka hun rel du. Culong hman si loin tua hriam kai pawl kom laki atak tak te cun tua sual mi tampian nei men ding tuahṭhanmi tampi an nei men ding. Asinain Chin miphun ah kum sawm thum le ti ṭawhhlanzi a tuah zotu CNA hi lehlam ahcun kan upat ṭung. Asinain cun mirual rual in tunah thlanglam lai tlak Pu Van te he uh, nan van thei bangin CNO CNDF e DS a tuan tharmi si ama hi uh, CNA uh, CNA ralkap a rak tuan cangmi zong si milhun si a biachim dan hi van tuak tikah hin uh, via Mi pakhat le pakhat upatnak he a thiam. Atu van chim bang khan CNA kha kan zohthiam. Pakhat le pakhat kan huat ding si lo timi lei kha a van chimmi si. Le hi bantuk hi kan miphun mino hruaitu tampi tuchan ah kan herhmi si. Cu tilo An dotu cu kan do ve hna lai. Chin Awng Hlan vek in tipi pawl kha cu kan rem phun si lo. Vei ah khi ngeih nuam phun zong si lo. Nai khat te lei pawl ca cu nuam ding si nain atu hi a dongh tiang ngai nuam. Tlang kum li lawng a nau hakmi Ṭawhlanzi a phuai sii in district ah myu an lak thlu i Falam sianosian biafin kum li lawng a nau hangmi ṭawlhlanzi a phuai siin Falam ṭatkung a la i cumi ah kum sawm thum a upa zo Chin miphun hriamkai pawl kom in kai hruaitu ding i kan neihmi CNA hin Thlantlang, Halkha, Lalo i Kawlram hi suini puai ah maw asilole election ah maw lut in Democracy ke kan kar si len thuan thua kum hi zat ṭo hlan si tuah tu a phoi si hi ziang tin thuan thua nei ding timi hi CNF CNA kan pa le pawl kan khong song tlan an ruwa ding ka zum chuanga kan mah le kan mah buainak re in CNO CNDF cun kan hruaitu pawl khalin Tedim laknak le thlantlang Hakha laknak ah hin lungrual ten Chin State kan luan mio theinak dingah kan tangtlang ding timi lungput kan nei ding in ka ruat ke my personal khala chumi ruangah kan unau hriam kai pol kom za te hin tu i Chin ram i ram kan lak zo mi le kan lak hri lo mi ruat khalin Lapin thu an ruat ding tiin ka ruat. Cumi ah Ṭawhlan Zi Khawng Song a hleicen Chin miphun laki lu nge maw asi lo le lu ci maw asi lo le at upa deuh maw nau hak deuh maw kan za te somok le caok ka duh mi ramleng i miphun hruaitu in siseh a ṭuan rerotu pawl ralkap in siseh Kannih Kawlram i ummi hi kan ram a siat ruangah a si ding tiin ka ruat i Mizoram ah an ra i Mizoram cozah in seh NGO in seh kan lungrualnak dingah raltlan bawmnak ah hna an ṭuan dan ka hmuh tikah ramleng ummi Mizoram kan unau in Chin miphun ṭhatnak ding le harsa mang bang an enkawl tluk hman in kan tha kan suah lo. Cucu Hmuntin a ummi Chinmi hruaitu cu asilole raltlan asilole CDM maw a zopo in kan theih ding ka duh. Curuangah hi aiin kan tha thawh ṭul cu sin Mizoram a ummi ka si. Kan CMC cu sin kan hruaitu kan ton ding tikah kan tong thei mei ṭha takin kan bia ṭha tein ziang tik lai khalah harsannak kan si maw thei. Chinmi hruaitu Ṭawhlan Zi Khawng Song siseh, NGO hruaitu siseh, bia kawkhal kan harsat a biahmai saotu ding si kan hre mawl ka thei lo. Hi tluk i ram harsa kan si, kan miphun hmun tinah kan vak darh, Kawlram sungah kan harsa, Falam khuapi tlamang, tu thimnak a lairon khala khomang tampi a um, tiin mino tampi thisen a luang karlaka e in haman kan harsat laya. Khawng song be o thei mu mal lo, a bia kok ding hre, tan rual ding hre, i vek in um loin a ṭulnak ah bia vauvo in kan sinpi lomi kan theihthiam awk lomi um khalah cabuai par ah cabuai cum kha an rel tlang in Chin miphun hmailam Chin mipi ruat in i Kawlram pi i ṭohlanzi kan tuahnak i himi system piong le thei ko i ke kan karnak ding sona kan zaten kan focus ding i hruaitu zat ten kanmah le kan tuannak ah duh aw asi lo le saya tuan men lo in tawlhan zi si hruaitu kan um atul ama long te zo man hi saya kan silo unau bangin kan tuan tlang atul polkom pakhat le pakhat khal kan bia ko katul polkom sung khala family ve ke kan tuan tlang atul thungai kha ki ram le mi phun kawlram pi kum hi zat democracy federal democracy tep da lo mi

kan thinlung kan khuaruahnak khalah cu mi lawng ruat rau ri i kekar dingmi kan si kan serious ding kan cohlan si asilole kan thihnak asilole mipi haknak a serious tuk ruangah cumi a kengkawtu kan si ruangah kan zaten a tuahtu zate hi thungai thlak i serious i tohlan zi kan tuah tul lungrualnak dingah ke kan kar ding ama long te tui kan sim bangin kan lungrual thai lo mana lungrual lo ching i a chin common goal asilole chin common political objective pa mun khat te kan tuan tlang ding kha kan focus tu chumi ka re rual rual in a chin mi din mun in falam mi din mun in tu lai kan thei du zet mi chu CNO CNDF falam peng sunga um mo um lo khoisan asilo kan in asi kan ma in sang si a um tu kan si kan um ding mi asi khami rel buai tu lo kan um ding i kan um vi vo ding ti mi kha mipi zate le a hruaitu kan zate khan kan theitu khakha rel buai ding mi si lo kan mai inn sang si kan um ding chumi lenga chin mi phun lungrual nak dingah a phoi si zate thon na kan tuan ding ti mi kha mipi zate le a phoi si zate le kan ma sianau si an def hruaitu le ral kap khalin kan lungputi chumi chu um ding mi si ti te kha karel dui ka tho tuk pang ding chan kala pang ding tampi ka lung oi

atu hi keimah nih bia ka ruahmi si lo mu. Bia ka ruahmi si lo. Khoika dek ah bia a chimmi si i makhah a chimmi kha a ṭhat pah ca kan miphun nih CNA lei zong a cu hlan ahcun CNDF, CNO, CNDF hruaitu pawl nih hin aa khi pakhat le pakhat huatnak hi mei til mei khi an kau lengmang an bia chim ti ah khin maw Chin i awnghlan vek kan do ding kan ram cu Falam cu kanmah ta vek a si ti pawl khan an chim tikah khan ani cu si ti lo a si lo hruaitu thar an thim mi si takah hin uh, CNA zong respect a pek ngai hna upatnak pek ngai hna uh, hriam tlai ah kanmah hlan nih rak tlai cang min si caah kan pa le te hi ti upat zong va pek ngai hna i mi hi hruaitu zong nih na cawn cio ding si ti kha ka van ruah i mi zapi zong nih mi bantuk hi biatha deuh hi kan zamh deuh ding si ti mi kha ka van ruah i uh, ka van siarchimmi sirek phunding ka van tuahmi si le a chimmi ahhin aa lungrualnak le cabuai cung i biaruah deuhnak he a duhmi si caah ti si ahcun mizo ram i atu training nan kai cuahmahmi hi teh zei caah dah nan kai i Hualngo CDF le CDF hualngo le CNA nam ṭhan nak ding maw training hi Mizoram tiang in training nan kai. Mizoram zongah hriamnam nan luhpi thluahmah ti kha kan theih ko i mi hi teh bia hel awk ummi si. Cucaah cun mah cu lawng si rih lo. Pahnihnak ah um rihmi cu Kamplet ṭemha fai i nizan ti ni a kahdohnak ah khan nangmah CNDF te nan tel ve maw? Rualremnak nan duh ko si ahcun Chinmi lungrualnak nan duh ahcun kamkhat le kamkhat buainak ah ziah atu nan na tel ve maw timi hi biahal awk a um. Cucaah cun vei ah bia hi a chim lawng kan chim ding si lo. Na chimmi kha ṭha tein DS dirhmun na si bantukin upa hruaitu dirhmun na si bantukin na tuah ve si ahcun na bia na nung tinak sangha sana belte in na chimmi hi lungrualnak lei kam si loin a ne hnu a thi tein ralhrang a sertu ṭhan ral a sertu ṭhan na si sual si ahcun na bia ning ah hin pakpalawng sala ti kha patling na dirhmun ah patling dirhmun ah dir la lo tinak se cu cah cun na bia chimmi ngaih a nuam e a ṭha. Ka miphun zong nih tining na bia ah a dir ngammi ṭha tein rualremnak i tel kho ding dirhmun na si ko si ahcun hmailei ah upat awk tlak taktak na si hnga. Asinain atu tiang cun bia chim awk ṭha rih lo i hmailei na bia le ah na tuahsernak zong kan zoh te lai i ti kha ka han vun chim ka duh mi tampi nih bia ruahmi nan ka ral la bia ka ruahmi si lo short clip te an chiahmi kha keimah nih ka hin ka van chiah mi chimmi si van ngai cio ti ah khan ka van tuah chinmi si cu caah cun CNO te CND cu biahel hlah u mipi an si caan hal ding bia ka halmi si lo mi bia ka halmi si lo biaruahnak ka tuahmi si lo mu ve lo se video clip an chiah cangmi kha A kaan comment ah kamplet CB lubo pawl cawlcanghnak kha zeiti a ruah kan help. Biaruahnak silo veilo ah video clip kha khoika biaruahnak tim biaruahnak ah a chimmi si i video kha kan chik i makha kha makha video kha chikmi kha ka lakmi si le CNDF CNO CNDF hruaitu cheukhat nih hin kan pa le te CNF hriamtlaitu hi mei in an rak ti ngai hna sihmanhsehlaw anih nih cun hi Pu Van Te hi amah CNA ṭhing ka si ti zong kha mah nih van chim i Duh lo cun hika hin a bia va ngai ṭhan ula ka va play ṭhan lai mu. An si kan tuahnak ah kum sawm ruk kum sawm sarih a si lo le kum sawm thum a si lo le kum hlenga kum kul tuikum kaw thawng nih kul luan khat i ṭawhlan zi a rak tuah zotu himi hla nih a rak tuah zotu a phoisi tampi in anmah le umnak zawn in ram an la i Kannih Chin hriamtlai pawl kuam kha a tlang piin CNF CNA kha kum sawm thum tuah cun kum sawm thum le pasarih kum sawm thum panga a si. Kan ṭan ah kum sawm thum le ti a si zo. Cumi lo i a phuaisi tampi cu tunah kum li nau hak, kum ngu nau hak te lawng kan si ko. Makha a chimmi te kha menmen ngai cu. Ke dothlen uknak a lak hnu i hriamtlaimi kum li kum nga ngakchia te kan si kan pale te kha a van upat ngai na mi hi a ṭhat ngai nak si cu hriamtlai kan pale te upatnak van pek kho ngai mi hna hi uar umnak cu si cu nain kawlram i dry le state a um mi ah chin hriamkai pawl komin kan ram district ah mu kan ti kai ti Kan lakmi le ram kan lakmi kan sin kan compare a si le chak lo kan si lo. Kan chak ve tuk chinmi kha cu sin ṭawlhanzi kan ṭan khala tahan vek khala lai mei thal thawn khuahli thawn nam tong tho khan tuisit ana sit a dotu miphun kan si maw curua khan Kum tampi a rak do cia letlet a neimi financial resources a nei ṭhammi pawl ai i kan cah lonak tla um cuang lo. Asinain malte kan zoh dingmi cu Chin myu nuai kan tam ruangah hriamkai pawl komtla male myu nuai base te te a dingmi pawl kha male area te ah kan um ko ding nan Chin mi in kan common goal kan common political objective pa hna tuan tlang dan kan thiam a si len Tu ah in kan sak sin ding Chinram ah tuah kan ti bangin Thanglam Laitlang ah khuapi hmuahhmuah lak thu a si. Falamdah khuapi kan la tu Tedim a tang Hakha Thlantlang a tang chumi ah ka vun rel duhmi son cu kan i sian au CNDF tla Falam peng sungah ral do ding man kan nei non lo kan unau dang thiam kai pawl kom thon kut kayo i umi makhakha a chimmi ka main point da tak si cu Makha a ṭhat cemnak cu makha kha keimah kan ka hmuhmi cu mawi va ngai u ti ka ruam cu kan nih Falam peng ah ral doh ding hmanh kan ngei ti lo ti cu. Sana belte mihlun pawl, ahlan DS pawl nih cun zeitindah an ruah ti cun CDF hual ngo le Sian-eṭem hma ah faw kha ral hmuhnam hmuhna makha makha poimi si cu. Makha ruang tu kaw naiten ah an va kah hna ruangah lehrulnak um i tutiang makha ruangah kan mi zapi khattale kam zong CNO CNDF thazaangpi tu hna zong amah hi tuante ah hruaitu rak i thim si law atu hualngo le hualngo CDF le CNA ṭem hma faw buainak he a chuak ti hi chim khawh a si cu. zeicahtiah cun Pu Van te hi mimin lo si paza si mu zeicahtiah cun anih an hui tinhmi le ai tinhmi taktak hi cu sac ralhrang doh hi le chinram in chuahter hi a duhmi si le kemkip ahhin mah le mah buainak hi a duh lo deuhmi si a biachim hi an fiang ko cu va ngai than Tedim a taang, Hakha Thlantlang a taang. Cumi ah ka vun rel duhmi sawn cu kan i siano CNDF tla Falam peng sungah ral do ding hmanh kan nei nawn lo. Kan unau dang thiam kai pawl kom thawn kut kai o i um i cumi leng i tedim laknak ah maw Hakha Thlantlang laknak ah kut kai o i CB kan ti maw CC kan ti a si khale aziang ti kan kawh khale cumi raldo behnak ding lawng i preparation ralrinnak nei ding kan si. Uh, apar chin dun

Cumi felfaite kanmah innsang i kan um dingmi cu zohhmanh in inn hnai hnok lo ding timi kaa ruan ah ka nei. Inn hnai hnok lo ding ziah tilen a hleicein CNF CNA tla keimah tla CNA ka si Tayo sin ka nei annih tla senior an si cumi inn tibuai ding khop in an a lo in ka ruat mifim an si Chin miphun hrangah kum sawm thum leng ke a rak kar zomi an si tikah

Sitanak sin kan do ve ki do ding kan si lo. Curuangah Falam peng sung kanmah innsang kan umnak ah zohmanh in in tibuai lo ding, in tibuai hla hai seu, Chin miphun hmailam sawn hrangah hna kan tuan tlang ding timi te kha ka hun rel du. Culong han si lo in tua. A chimmi kha nan van phiang la. Uh, Vei ah tuan te ahhin anih hi upa lei tam deuh hi rak ṭuan sila ṭha deuh hnga hnga. Atu a bia ning cu mu le a biachimmi hi van ṭha ngai i amah zong hi aa sian i rak si ti kha amah tein van i chim i mm, kakka Thantlang am do thei ko i an chim awk. biak hi a tha chim ko chim cio zong ah khin zoom lo hi a tam tuk i a poi tuk cu pakhat le pakhat te zoom hau si lo tha chun da ba chim ko ri se a chim mi he ba ngai ko ri hau se hriamkai pawl kom laki atak tak te cun tua sual mi tampian nei men ding tua that mi tampian nei men ding asinan chin miphun ah kum sawm thum le ti to hlan ji atua zo tlu cna hi

Kawlram hi suinipuai ah maw asilole election ah maw lut in democracy ke kan kar si len thuan thuah kum hi zat cohlan zi tuah tu a phoi si hi ziang tin thuan thu nei ding timi hi CNF CNA kan pa le pawl kan khong song tan an ruwa ding ka zum chuanga kan mah le kan mah buainak re in CNO CNDF chun kan ruaitu pawl khalin Tedim laklak le Thlantlang Hakha laknak ahhin lungrual tein Chin State kan luat mio theinak dingah kan tangtlang ding timi lungput kan nei ding in ka ruat ke my personal khala chimi ruangah kan unau hriamkai pawl kom za te hin tu i Chin ram i ram kan lak zo mi le kan lak ri lo mi ruat khalin na pin thu an ruat ding ti in ka ruat chumia Ṭawhhlan hi khongsawng a hleice in Chin miphun lak hi lu nge maw asilole luci maw asilole upa deuh maw nau hak deuh maw kan zate sawm awk le cauk ka duhmi ramleng i miphun hruaitu in siseh a ṭuan relotu pawl ralkap in siseh kannih Kawlram i ummi hi kan ram a siat ruangah sining tiin ka ruat i Mizoram ah an ra i Mizoram cozah in CNGO seh kan lungrualnak dingah raltlan bawmnak ah hna an tuan dan ka hmuh tikah ramleng ummi Mizoram kan unau in Chin miphun ṭhatnak ding le harsa mang bang an enkawl tluk hmanh in kan tha kan suah lo. Cucu hmuntin a ummi Chinmi hruaitu silole raltlan asilole CDM maw a zau poin kan theih ding ka duh. Curuangah hi aiin kan tha thawh ṭul cu sin Mizoram a ummi ka si. Kan CMC cusin kan hruaitu kan ton ding tikah kan tong thei mei ṭhat nakin kan bia ṭha tein ziang tik lai khalah harsatnak kan sim a thei. Chinmi hruaitu Tawhlan Zi Khawng Song siseh NGO hruaitu siseh bia kok khal kan harsat a biahmai sautu ding si kan hreamol ka thei lo hi tluk i ram harsa kan si kan miphun hmun tinah kan vak dar kawlram sungah kan harsa

Chin miphun hmailam Chin mipi ruat in i Kawlram pi i ṭawhlanzi kan tuahnak hi himi system piong le thei kau i ke kan karnak ding sawn ah kan zaten kan focus ding i hruaitu zaten kanmah le kan ṭuannak ah duh aw a si lo le saya ṭuan men lo in ṭawhlan zi a si hruaitu kan um a ṭul amah lawngte zo hman hi saya kan si lo unau bangin kan ṭuan tlang a ṭul pawlkom pakhat le pakhat khal kan bia ko ka tul pawlkom sung khala family ve ke kan tuan tlang a tul thungai tha ki ram le mi phun kawlram pi kum hi zat democracy federal democracy tep da lo mi hmailam arading mi century hrangin hatuan kan si ti theyo i

kan thinlung kan khuaruahnak khala cu mi lawng ruat ralri i kekar dingmi kan si kan serious ding kan ṭo hlan ji asilole kan thihnak asilole mipi haknak a serious tuk ruangah cumi a kengkawtu kan si ruangah kan zaten a tuahtu zate hi thungai thlak i serious i to hlan ji kan tua tul lungrualnak dingah ke kan kar ding ama long te tui kan sim bangin kan lungrual thei lo mana lungrual lo ching i a Chin common goal asilole Chin common political objective pa mun khat te kan tuan tlang ding kha kan focus tu chumi ka rel rual rual in a Chin mi din mun in Falam mi din mun in tu lai kan thei du zet mi chu CNO CNDF Falam peng sunga um mo um lo khuai san asilo kan in asi kan ma in sang si a um tu kan si kan um ding mi asi khami rel buai tu lo kan um ding i kan um vi vo ding timi kha mipi zate le a hruaitu kan zate khan kan thei tul khakha rel buai dingmi si lo kanmah inn sang si kan um ding cumi lengah Chin miphun lungrualnak dingah aphoi si zate thawmna kan tuan ding timi kha mipi zate le aphoi si zate le kanmah siano si an def hruaitu le ralkap khalin kan lungput cumi chu a um dingmi si ti te kha ka rel dui ka tho tuk pang ding chan ka la pang Atu a chimmi leikap hi a ṭha ngaimi si. Hika Pu Van Ti nih a van chimmi hi anih hi CNO, CNDF i hruaitu DS thar an thimmi si. Vei ah a chimmi kha van ṭha ngai. Nabel tiin amah hi bia van hal awk ummi cu, si ahcun cabuai cung i mi pakhat le pakhat biaruah le pakhat le pakhat Chinram i hmunkhat ah ṭuanṭi khawhnak ding nan duh ko si ahcun ziah atu ah Mizoram ah khan ralkap training nan lak ṭhan timi kha bia hel awk um. Pakhat. Ti si ahcun atu na chim hnu ah hin kampalat i i kahdohnak he CB pawl nan thawk i namah CDF zong nan tel kho ti hi a langmi si. Cucahcun kan ka lawng nih a chimmi hi vei ah kan si loin kan tuahsernak he a hau. Pa simi nih cun vei ah kan bia kan dir hau i si ahcun na ralkap pawl hna si ahcun ṭha tein biaruahnak dingin ralkap training la ti loin ti si ahcun biaruahnak lei kam in teh na kalpi kho hna lai maw ti zong bia hal awk um. Mizoram tiang i meithal nan luhpi peng, peng i Mizoram i training nan kaimi mi zong hi zeicah dah a si? Biaruahnak nan duh ko ruangah maw a si? Ti kha bia hal awk um ee. Na biachimmi hi a ṭha sihmanhsehlaw na bia hi a dir ngam taktakmi patling pasal na si ding hi atu kan duhmi si. Na biachimmi cung tutan i na biachimmi hi vei ah nangmah hruaitu lila zong nih tampi cu an huat ngai la tiah ka ruah. Zeicahtiah cun annih nih cun micheu nih cun CNDF CNO upa nih cun Sporting tiang hmanh nih uh, CNFCNA cu kuat i hlolak tiang hmanh a duhmi bia an chim pengmi si caah nang na chim ning cu upat zong na van pek ngai hna i hriamtlai pakhat le pakhat he te te hin hruaitu pakhat le pakhat he um, vaya upat ah hin a tha tuan ah te ah nang zong hi hruaitu rak sa kho lo tuning na chim ding si ahcun vaya tuan lang ah Chin CNO CNDF le CC ralkap zong i remnak a chuak colh lai ti hi ruahchannak ka ngei. Ti kha ka han van chim ka duh. Le uh, tutan ah hin a dang lei in uh, van pe ka duhmi cu kan dothlennak ah biatak tein Falam Falam titla ril hlah sian e to han diak ri romi. Oh. Veias, tihin dah tihin dah ko nan um tawn le nan poi tuk cu veiah hi a comment le amin zong le van van ruat tu la mi va tuk ti hna he a phung lo cu veiah milai upa ku khi vei a zoh nan chia tuk veiah mi bantuk khi cu mai lei hmang ti hlah u tha veiah ki uh, remnak he nan duh si ahcun remnak tein bia chim law bia dawh deuh hi chim hna si a ṭha mu comment kan vat ta ziang ruangah ziang ruangah si NDF sport sport in sin ka suak a thon ka chon te lai mu culo cun uh, Bei ah a chawnh kan na chawn te la le na Facebook in ca ka van na kuat te la le na chuahnak kong lak cu a kan na ruah te lai cu si lo ma kan na lawm. Tuzaan hi a van kan zohtu hna mi hi hi bia ruahnak ka tuahmi si lo mi tampi cu nan thleiden lo thiam lo sula interview tuahmi si lo bia a chimmi te kha kan miphun nih bei ah Hruaitu pakhat le pakhat nih pakhat le pakhat hruaitu hi upat a pek kan hau i bia ṭha deuh tu hi kan phozar deuh hau i rualremnak ah. Culo i Peter Thang nih Chin Aung Hlaing pek an si ti pawl kha tong tasiar kan siar ka bantuk pawl hna kha i huatnak a chuak chinmi si remnak deuh tu hi kawl kan hau i mu kan zohtu vialte tuzaah ka zohtu nan ṭhahnem ngai kai lawm le thaizan lei ah kan tong than te la dang video tete ka van lak than da le mu okay chun thang than hang